Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. Dan il-programm illum se nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u kif din qed taffettwa il-popli u l-pajjiżi Ewropej. Jidher li wieħed wara l-ieħor il-gvernijiet mixtrija u l-għaqal pro-EU qegħdin jaqgħu. Fadal ħafna x'isir però. Il-popli, speċjalment dak Malti, għadhom taħt is-seħer tal-propaganda tal-partiti tradizzjonali. Il-gvernijiet li qegħdin jaqgħu taħsbux li ma kinux jafu x'qed jiġri u x'inhu s-sentiment popolari, iżda kienu jagħlqu għajnejhom u ħalqhom għaliex kienu paxxuti Bil-ħajja ta' re l-Kummissjoni Ewropea tixtri lil kull kap ta' stat. Hawnhekk jiddispjaċini ngħid li l-poplu tagħna għadu mhux lest biex jagħmel il-pass, minbarra li l-oppożizzjonijiet li għandna u li għandhom il-partiti tradizzjonali tagħna Huma dgħajfa u diżorganizzati wisq. Ftit ftit il-popli Ewropej qegħdin jindunaw x'vera saraf li hu u għalfejn din ġiet kreata. Meta f'nofs id-disgħinijiet f'Malta konna nisimgħu priedki dwar l-Unjoni Ewropea u kif din kienet is-salvazzjoni tagħna u li mingħajrha se negħrqu, Dawn kienu kollha riedki foloz. Kienu miktuba b'appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea li dak iż-żminijiet kienet tappoġġa finanzjarjament u anke permezz tal-media partiti li kienu pro-EU. Hawn Malta nafu kif żviluppaw l-affarijiet u nafu wkoll min spiċċa vera gawda mill-EU. Il-poplu, fil-massa tiegħu, żgur li ma ħax benefiċċji kbar. Il-benefiċċji kbar ħaduhom min biegħ u min għadu qiegħed ibiegħ lil pajjiżna. Llum ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea saret l-għadu tal-popli Ewropej. Dan għaliex ir-regoli neoliberali li ġew miktuba minn numru kbir ta' lobbyists, li huma leali biss lejn il-kumpaniji multinazzjonali, Ma jimpurtahomx mil-liġijiet li hemm f'kull pajjiż membru jew kemm ser jaffettwaw ħażin lill-familji, iżda jimpurtahom biss kemm kienu ser jagħmlu profitt lill-bosses tagħhom. Dawn il-bosses huma l-istess individwi li appoġġjaw finanzjarjament lill-partiti tradizzjonali meta tasal l-elezzjoni ġenerali, li hu kienet biss idea sabiex teqred il-kura li l-pajjiżi kellhom mill-partiti tagħhom. Fil-fatt illum il-partiti m'għadhomx leali lejn il-pajjiż jew lejn il-popli, iżda lejn li hu. Pereżempju, għal bosta partiti tradizzjonali, kumpaniji li qegħdin jistanaw minn fuq l-iskjavitù, media mainstream u anki sudditu politiċi tan-neoliberaliżmu, id-demokrazija għandha valur biss jekk li hu tibqa' tisraq is-sovranità ta' kull pajjiż membru u l-Amerika tibqa' tuża lil li hu sabiex tidħol fi gwerer illeġittimi. li jħallu eluf ta' nies mejta u eluf oħra mingħajr familja, dar, pajjiż u futur. Dan huwa l-futur vera li l-EU kellha f'moħħha għall-Ewropa. Qligħ mill-iskjavitù, gwerer qattiela, distabilizzazzjoni u serq ta' pajjiżi sħaħ u anki nies permezz tal-immigrazzjoni. Għalhekk li hu llum qegħdin narawha dejjem tmajna tinżel aktar fl-abiss għaliex il-popli qegħdin jintebħu bit-tradiment u bl-ingann ta' din l-għaqda ta' pajjiżi li ta' parsi hija favur in-nies. Il-politikanti u l-partiti li qegħdin ta' parsi jippreżentawna ġewwa Brussels u f'kull pajjiż ieħor jinsabu biċċa waħda mal-EU u għas-servizz ta' din l-għaqda mimlija b'interessi privati. Dan huwa tradiment ta' proporzjon ġgantesk. Mill-UE smajna wkoll li l-Parlament Ewropew għadu kif ivvota sabiex l-EU jkollha armata kbira mħallsa u sostnuta mit-taxxi tal-popli Ewropej. Huwa vera inkredibbli wkoll il-fatt li l-popli Ewropej mhumiex jindunaw b'dan l-ingann sfaċċat. Huwa tal-biki l-fatt li f'Malta l-maġġoranza tan-nies għadhom jaħsbu u joħolmu li l-EU hija xi protettriċi tagħna u li din tixtiqilna futur sabiħ meta l-verità li tniggħes hija li meta l-EU tapplika xi regoli, din tapplikahom f'kull pajjiż sabiex taġevola l-aġenda tal-korporazzjonijiet. u mhux ittejjeb il-ħajja tan-nies. L-iskuża li l-EU qiegħda tagħtina xi drittijiet hija falza u ħrafa għaliex kull bniedem parti minn nazzjon kien diġà qed igawdi mid-drittijiet kollha possibbli. Bosta minn dawn it-taxxi jkunu moħbija tant tajjeb li l-popli anqas jindunaw li qed iħallsuhom. Fil-fatt, din il-mossa ta' armata ġdida tal-EU hija waħda minn dawn il-manuvri li ser iġġiegħel lill-popli membri fl-EU sabiex iħallsu ħafna aktar taxxi biex isostnu lil din l-armata. Però din il-mossa għalfejn taħsbu li saret? U għalfejn issa? Din saret għal diversi raġunijiet. In-NATO, li hija għada ta' pajjiżi li jieħdu sehem f'attivitajiet militari, diġà teżisti u dawk il-membri li qegħdin fiha diġà jħallsu miżati għolja mill-GDP tagħhom. Allura nsaqsi, għalfejn l-EU trid armata oħra kbira meta l-ewwel nett il-pajjiżi membri diġà għandhom l-armati rispettivi tagħhom u anke meta uħud minn dawn l-istess pajjiżi huma diġà membri fin-NATO? Bla dubju issa li ser jiġri huwa li dawk il-pajjiżi li ma kinux membri fin-NATO Minħabba raġunijiet fejn tidħol is-sovranità u s-sigurtà, issa ser ikollhom bilfors jagħmlu parti minn din l-armata tal-EU, li xorta waħda ser iddeffishom fi gwerer anka jekk dawn il-pajjiżi ma jkunux xtaqu jidħlu fihom. Minbarra hekk il-popli ta' dawn il-pajjiżi membri, inkluż Malta, issa ser ikollhom jibdew iħallsu meżata ferm kbira sabiex jikkontribwixxu għal din l-armata. Dan minbarra li l-EU ser timponi fuq il-pajjiżi membri li f'pajjiżhom ikollhom bażijiet militari, ħaġa li l-Kostituzzjoni tagħna hija kontra. Dan kollu se jitfa' ħafna aktar piż fuqna li nħallsu t-taxxi u anke fuq l-armata u s-suldati tagħna. Minħabba din l-armata ġdida, kull Stat Membru ser jiġi ntaxxat bi tnejn fil-mija tad-dħul Nazzjonali tiegħu kull sena. Ma rridux ninsew insemmu wkoll li meta pajjiżna ser jibda joħroġ aktar flus f'taxxi għal din l-armata, il-Gvern tagħna ser ikollu inqas flus f'idejh sabiex jirranġa l-infrastruttura ta' pajjiżna. Ikun hemm flus anqas ukoll għas-servizzi soċjali, saħħa u anke edukazzjoni. U allura nsaqsi, min vera sejjer igawdi minn dan kollu? X'inhu l-vera mottiv li l-EU jkollha armata enormi? Aktar u aktar meta l-EU lanqas biss hija stat. Ma ninsewx illi fl-aħħar għoxrin sena rajna lill-Amerika tidħol f'numru kbir ta' gwerer, li l-maġġoranza kienu gwerer illegali. In-NATO kienet qiegħda tintuża biss bħala paraventu għall-gwerer li kienet qiegħda taqla' l-Amerika, f'bosta pajjiżi sabiex tisraqhom u tikkontrollhom. Raġuni oħra hija sabiex il-familji elitisti li għandhom il-korporazzjonijiet kbar tal-armi jingħataw kuntratti multimiljunarji ħalli jżidu l-profitti tagħhom minn fuq it-taxxi tal-popli Ewropej. Ovvjament jkun hemm bosta commissions Minn taħt li jkunu għaddejjin mingħajr ma intom tkunu tafu. Fil-verità din l-armata m'hemm bżonnha. L-istess bħal m'hemm bżonn għaqda ta' pajjiżi bħall-EU li qed tintuża sabiex tisraq lill-Istati Membri permezz tat-taxxi tal-poplu u anki permezz tal-art pubblika u riżorsi naturali. U nsaqsi, lil min sejra tiġġieled l-armata tal-EU eżatt? Lir-Russja forsi fi gwerra dinjija? Min vera sejjer igawdi u min vera sejjer ibati? Li hu għada kredibbli? Għalhekk ser ikollna nistennew u naraw jekk il-waqgħa ta' Li hu tinsabx fil-viċin. U għal-lum se jkollna nifqu hawn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm ieħor li jmiss Globalist, jien Robert Henry Bugeja flimkien mal-preżentaturi li kellna, Malcolm Sejkel u Carmen Knaus,